It-tim tagħna żar waħda mill-attivitajiet imtella fi ħdan dan il-programm sabiex jifhem aħjar il-popolarità ta' dawn l-inizjattivi.
Xogħol l-Ambaxxaturi tal-Qari huwa li kemm jista' jkun inħeġġu 'l dawk it-tfal li nkunu żorna l-klassijiet tagħhom fl-iskejjel primarji u anke sekondarji biex naturalment inħeġġuhom biex jaqraw aktar, u jsiru jafu aktar kemm huwa sabiħ il-qari u kemm huwa sabiħ, kemm hija sabiħa d-dinja tal-ktieb. Mela l-Ambaxxaturi tal-Qari jikkonsistu minn nies diversi, ġejjin minn oqsma differenti mis-soċjetà Maltija. Fosthom insibu atturi, futbolers, xandara, ġurnalisti, U dan il-grupp varjat jagħmel dawn l-attivitajiet iktar interessanti minħabba li għandna taħlita sabiħa u għalhekk il-programm ikun iktar dinamiku. Barra minn dawn l-ambasċaturi għandna wkoll numru ta' awturi lokali li jieħdu sem u barra li jħeġġu li t-tfal jaqraw jħobbu l-qari anka li jħobbu l-kidba u jesprimu l-kreattività tagħhom permezz tal-kitba.
Insellmilkom jiena Antonia Micallef, ħafna jafuni mill-xena tal-aħbarijiet, però jiena wkoll ambaxxatriċi tal-qari. Eh, ilni involuta f'dan il-proġett tal-Aġenzija Nazzjonali għal turizmu sa mill-bidunet jisu mill-2014 lawn tul dawn is-snin kollha jiġifieri kemm il-darba ġejna fl-iskejjel u norganizzaw dawn is-sessjonijiet ta' qari. Ikun hemm kotba jipprovduhom l-Aġenzija, huma kotba vera sbieħ, adattati għall-atfal li nkunu ħa naqraw għalihom u naqrawhomlhom fil-klassi. Jien personalment inħobb naqra u nipprova nanima ftit is-sessjoni u t-tfal tieħu gost meta tarahom jipparteċipaw u jsaqsu u jippruvaw jaqtgħu x'se jiġri. Insomma, tibda tara kemm il-qari huwa vera xi ħaġa vera sabiħa u vera tajba għal dawn it-tfal. Hopefully wara kull sessjoni nħajjar dejjem iktar tfal jagħmlu użu mil-librerija u jaqraw. Waqt l-attività tal-Ambaxxaturi tal-Qari, dawn l-individwi jżuru klassijiet differenti u jaqraw lil grupp jew klassi ta' studenti. Wara li jinqara l-ktieb u s-sessjoni tkun jew bil-Malti kif ukoll jew bl-Ingliż, L-istess tfal ikollhom l-opportunità li jistaqsu lill-ambaxxaturi xi mistoqsijiet fuq il-ktieb li jkun inqara. Barra minn hekk ukoll jistaqsuhom ukoll xi mistoqsijiet fuq ħajjithom.
Huwa importanti li wieħed jaqra bil-Malti għaliex Hemmhekk tkun qed tara l-lingwa kif kif inhi l-lingwa tagħna għax aħna anke minħabba l-influwenzi li għandna mit-televiżjoni spiss nitfixklu meta nitkellmu, jisna ma nitkellmux bil-Malti biss jew bl-Ingliż biss, jisna noqogħdu nħalltu bejn it-tnejn. Jien l-ewwel waħda ta', kollha kemm aħna nagħmluha. Però l-qari huwa importanti, jieħdok f'dinja kompletament differenti minn dik li ngħixu fiha, jħallik liberu li timmaġina dak li qiegħed taqra u fl-istess ħin tistrieħ u titgħallem għax ejja ngħiduha kif inhi, jien sal-lum il-ġurnata ġieli naqra xi ħaġa jkun hemm kelma nkun smajtha l-ewwel darba u mmur infittixha biex nara x'inhi. Allura l-qari huwa minjiera ta' ta' affarijiet ta' ġid li jista' jissarraf għall-persuna. So ntama li ħafna aktar minnkom id-dar li qed taraw dan il-messaġġ taqbdu ktieb u taqrawh.
Ilsienna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.